Мөхтәрәм газиз дин кардәшләрем, милләттәшләрем, ватандашларым, абыйларым, Аллаһ йортының кунаклары. Әлхәмдүлиллә без әдәм балалары кешеләр җәмгыять әһелләре. Безнең тормышыбыз шушы дөньяда җәмгыять белән бәйле. Кешеләр белән аралашу, кешеләр белән мөгамәләт кыру белән бәйле. Һәм Адәм баласы әйе бу дөньяда сайламый үзенең ата-анасын, сайламый үзенең туганнарын, әмма кеше үзе сайлый кем белән дус булырга. Әйе. Дусларны, кардәшләрен без үзебез сайлыйбыз. Һәм күп чыракта кызганыш дөрес сайламыйбыз.

Эй, мөминнәр, ди Аллаһ Раббыбыз, Аллаһыдан куркыгыз һәм тугры булган, яхшы булган, хәерле булган кешеләр белән булыгыз, диде. Ягъни Аллаһ Раббыбыз безгә үзебезгә янәшәдә яхшы дус, үзебездән дә хәерлерәк булган яхшы дус белән булырга әмер бирә җәмәгать. Аның дәрәҗәсенә карамастан, аның байлыгына карамастан, Без үзебезнең янәшәбездә хәерле булган дус тотырга тиеш җәмәгать. Әлхәмдүлилләһ. Һәм шуннан да, кардәшләрем, күп шуракта үзебезнең тормыштан да мисал итертеп искә төшерә алабыз. Китерә алабыз. Яки башка туганнарыбызның, дусларыбызның мисалын итертеп куя алабыз. Нинди? Ул да булса, кайчан кеше шушы дус аркасында үзгәрә. Әйе. Кемдер, әлхәмдүлилләһ, Аллаһның рәхмәте белән үзгәрә яхшы якка. Хәерле якка. Әмма Кемдер үзгәрә үзенә күрә начар якка. Хәтта ки динсез кешегә әверелергә мөмкин, Аллам сакласын. Ни сәбәпле бу дусның йогынтысы җәмәгать. Үзебез сайлап алган дусның йогынтысы.

Шуңа күрә һәрберегез игътибар бирегез ки, кем белән ул дус. Субханаллах. Чынлап та, җәмәгать. Без аны яхшы кеше дип аны белән дуслашып китәбез. Аннан соң кеше шушы дустындага булган ниндидер привычка дип атыйбыз инде без аны, ниндидер йолаларны, привычкаларын үзенә ала. Аның кебек үзен тота башлый, кылана башлый һәм башкасы. Юка гына Ибн Масгуд радияллаһу анһу әйткән кешене белергә теләсәң, яхшы белергә, якын белергә теләсәң, аның кем белән аралашканына, аның кем белән дус булганына игътибар бир дигән. Чынлап та шулай, дуслар. Һәм әлеге кагыйдәне без үзебезгә дус сайлаганда гына түгел, кыз балаларыбызны мы кияүгә биргәндә булсынмы, ир балаларыбызны өйләндергәндә булсынмы, әлеге кагыйдәне кулланырга тиеш. Берәрсе кызыбызның кулын сорап килә икән, игътибар бирик, кем белән аралаша, кайда йөри һәм ничек аралаша? Кем аның дусты? Танышыйк, күрик аның дусларын. Шул вакытта, әлхәмдүлиллә, без инде нәтиҗәгә килә алабыз, нинди кеше безнең каршыбызда. Әйе, дуслар. Әйе, кардәшләрем. Без беләбез, Аллаһ Раббыбыз Куръәни Кәримендә ачыктан ачык иттерде, берничә аятендә, берничә җирдә безне тыя насаралардан яки яһудилардан булган кешеләр белән дус булудан. Кемдер әйтергә мөмкин, менә бит ул бит бик яхшы кеше. Әйе, ул насара кешесе, әйе, ул яһуди, әмма ул шундый яхшы кеше дип. Ничек инде мин аның белән дус булмыйм дип. Моңа каршы без нәрсә әйтербез? Аллаһ Раббыбыз Куръани Кәримендә аят китерә. Бәлки Сезгә хуш булган әйберләрдә сезне сезгә хәерсезлек яшерелгәндер, ди. Һәм бәлки сезгә бик үк хуш булмаган, сез яратмаган әйберләрдә, эшләрдә сезнең өчен хәерлелек яшерелгәндер ки. Аллаһ белүче, сез белмисез. Шуңа күрә без, мөминнәр, мөселманнар, үзебезгә дус итеп, бары хәерле булган, мөселман булган кешене алырга, сайларга тиешбез, кардәшләр. Бу бер дә аңлатмый, насаралар яки яһүдиләр бүтән дин әһелләре белән аларның хакларын үтәмәйчә, теге аларны түбәнсетеп яки ничектер явызлык аларга эшләп йөрү юк. Юк, җәмәгать. Әлбәттә ки, юк. Бында якын дуслыкка алу турында сүз бара. Якын дуслыкка алу турында сүз бара, кардәшләр. Һәм әлхәмдүлиллә, Безнең кем беләндер дус булу хәтта ки Аллаһның мәхәббәтенә илтергә мөмкин. Аллаһның җәннәтенә кертергә мөмкин. Ат-Тирмизи һәм Ибн Маҗҗада җыентыкларында риваят китерелә Абу Хурайра радияллаһу анһудан. Бер мәлне бер кеше үзенең якын дустының хәлен белим дип, якын дустымны күрим дип, Күрше бер авылга, хәтта ки шул авылның чикләренә юлга чыкты. Һәм шушы кеше каршына Аллаһ Раббыбыз Субханаху ва Тааля фәрештә җибәрде. Әлбәттә ки, фәрештә кеше кыяфәтендә, шулай ук бер юлчы халәтендә очрады бу кеше каршысында һәм аңардан сорады, Син, ди, кайларга юл тотасың, ди, нәрсә бар анда? дип сорады. Һәм әлеге кеше шушы фәрештәгә җавап кайтарды, мин ди, якын дустым янына барам ди, хәлен белергә. Һәм фәрештә аңардан сорарга булды. Ул сиңа берәр нәрсә тиешме ди? Әллә син аңардан нидер телисең микән, шушы дөньядагы булган нидер бер мәсләхәт, нидер бер теге мирской интерес? Бәлки ул Бәлки синең аңа карата әҗәтең бардыр? Әллә ул сиңа әйтеме кил әйдә, бер әйбер бирәм дип, яки башкасы? Ул кеше нәрсә дип җавап бирде? Юк. Юк ди. Мин аның хәлен барырга барам, аның янына барам, бары Аллаһ ризалыгы өчен. Мин аны яратам. Мин аны яратам Аллаһ ризалыгы өчен. Шуңа күрә мин аның янына барам, юл тотам. Һәм моны ишеткәч, фәрештә аңа җавап кайтарып әйтте, Бел ди, хакыйкатьтә мин Аллаһның илчесе. Аллаһ мине җибәрде сиңа әйтер өчен, никадәр син дустыңны Аллаһ ризалыгы өчен яраткан булсаң, Шуның кадәр Аллаһ та сине яратыр, диде. Әлхәмдүлилләһ. Шуңа күрә, кардәшләрем, без дусларыбызны Аллаһ ризалыгы өчен яратып, аларның хәлләрен белешергә барсак, хәлен белешеп торсак, субханаллаһ. Аллаһ та безне яратыр. Аллаһ та безне яратыр, машалла. Ни кадәр зур нигъмәт. Һәм бары тик дустыңны Аллаһ ризалыгы өчен яратканың өчен генә, хәлен белгән өчен генә, субханалла. Шуңа күрә